دھرتی ساݙی دھرت رڄاوے ساوے سوبھ دے ٻیلے ٻیٹ دی پٹھ تے ساول روہی روہ دامان اچ ساول پکا پنج نہ دیندا پاݨی پاݨی جیڑھا کھیر برابر ول وی سارے ٻال ان بکھے تسے دھݨ دھݨ وال اساݙے تھی ڳئے برے حال اساݙے ساݙی سئیت نسردی کوکوئی ویندے شئیت لپور لبھ دھرتی دے چور۔ ساݙی حسرت بھری زندگی اساں امید دے قیدی ساݙی حسرت بھری زندگی اساں امید دے قیدی اساں ٻدھل قصابیں دے اساں راہی سرابیں دے اساں لہندے دی میت تے اساں چڑھدے دی خوشی وچ اساں آپݨاں تماشا خود اساں آپݨے تماشائی اساݙی سئیت سڳیں توں صلیبیں دی غلامی وچ اساں بازار وچ فٹ پاتھ تے رکھے کھیݙاوݨے ہئوں اساں غربت دے مارے ٻالدیاں بے سوبھ سوچاں بݨ تے وادے تے ویندال ویندوں ملے ہک پل جے کوئی خوشی اساں اکثر وپھل ویندوں اساں خود توں نکل ویندوں اساں مقسوم دے مارے اساں بے قیمتے جڳ وچ اساڈے ووٹ دی قیمت اساں مخدوم دے ووٹر اساں سردار دے ووٹر اساں مخدوم دے ووٹر اساں سردار دے ووٹر سوجھل سوجھل تیڈاں راہیں موہری پکڑ مہاراں ٹر پئیں چہرہ تیڈا روشن روشن کالی رات ککوہی دے وچ سچے رستے روشن کر ڳئیں جوت جگا تے جرتیں والی ظلم ذلیل کوں ویڑھا کر ڳئیں جو مردہ روح مردودیں تیݙا مل نی ڄاتا لیکن توں انمول جو ہاویں قیمت وی انمول توں پا ڳئیں لیکن توں انمول جو ہاویں قیمت وی انمول توں پا ڳئیں غم تاں ہے غم خاریں دا پر اتھ کئیں کوں غم خوار کریجے اپݨیں تے اعتبار کریجے جیکر چا تاریخ توں ݙیکھیں ہر ہک دور دیوسیں ایویں سر دا تاج اتاریے ساکوں اپݨیں ماریے ساکوں اپݨیں مارے۔ جے جرات جرم اے میں کرݨے انجام نہ یاد ݙیوا میکوں جے جرات جرم اے میں کرݨے انجام نہ یاد ݙیوا میکوں جو جو لڳسن میݙے سر لڳسن الزام نہ یاد ݙیوا میکوں جئیں جئیں بھیڄے جو جو بھیڄے پیغام نہ یاد ݙیوا میکوں ہاں طاہر سجھ شریعت دا کوئی شام نہ یاد ݙیوا میکوں جو تئیں ٹالیا ہا اساں ٹلدے ہوئیں تیݙے ٹول کنوں ونڄ دور کھڑوں۔ تیں ٹالیا ہا۔ اساں ٹلدے ہوئیں تیݙے ٹول کنوں ونڄ دور کھڑوں۔ جتھ راہزن جتھ راہبر راہزن وچڑے پن۔ ماحول کنوں ونڄ دور کھڑوں۔ حل مشکل دا جتھ ہک جاہ نئیں۔ اینجھی اول کنوں ونڄ دور کھڑوں۔ ساکوں طاہر ہݨ نہ لبھ سڳسیں تیݙی ڳول کنوں ونڄ دور کھڑوں۔ جو کوئی میݙی آزادی تے میݙے امن کوں، میݙے نور نسلیں دے وسدے چمن کوں، جرات دا وپاری رہے تاڑی دھن کوں، غلامی دے وچ جے کوئی ویچے وطن کوں، او میݙے چمن دے بھانویں ککھ جلاوے، اوں ظالم دے کیتے میں شدت پسند ہاں۔ کوئی میݙی آزادی تے میݙے امن کوں میݙے نور نسلیں دے وسدے چمن کوں جرات دا وپاری رہے تاڑی دھن کوں غلامی دے وچ جے کوئی ویچے وطن کوں او میݙے چمن دے بھانویں ککھ جلاوے اوں ظالم دے کیتے میں شدت پسند ہاں اے میݙی ہے پہچاݨ میݙا محابہ اے ختم نبوت تے شان اے صحابہ کوئی جل مردے مرے مچاوے پیا لابہ ہووے کوئی بی بی بھانویں ہووے بابہ بݨے دین دشمن تے آنہیں ݙکھاوے او ظالم دے کیتے میں شدت پسند آں جو بنے دین دشمن تے آنھے ݙکھاوے او ظالم دے کیتے میں شدت پسند آں غریبیں دے سر توں کھسے جیڑھا اوچھݨ غریبیں دے سر توں کھسے جیڑھا اوچھݨ لٹیں دی کوئی عزت کوں خوش تھی تے ݙیکھݨ تے مجبور اݨ پھر کوں ٻہہ نت ستاوݨ کہیں ماء دا پردہ کہیں دھی دا بوچھݨ جے دشمن حیا دا کوئی سر توں لہاوے او ظالم دے کیتے میں شدت پسند آں۔ کوئی ملاں مسیتڑ الف نون ویچے سمجھ تے شریعت کوں معجون ویچے کوئی مسند تے ٻہہ تے جے قانون ویچے جے غیریں کوں ونڄ تے میݙا خون ویچے جو نانگیں کوں سݙ تے اساکوں ݙنگاوے اوں ظالم دے کیتے میں شدت پسند ہاں اوں ظالم دے کیتے میں شدت پسند ہاں مجاہد دی جڳ اتے شان اے نرالی نہ ملیں دا مالک نہ ملکیں دا والی ہے جیندے لہو دی ایں دھرتی تے لالی ودے ڈھاندی عظمت اساڈی سنبھالی مجاہد دی جرات جیڑھا ویچ کھاوے اوں ظالم دے کیتے میں شدت پسند آں جو ساڈیاں سرد آہیں سڑے نیر ویچے ساڈیاں سرد آہیں سڑے نیر ویچے سارے مرد مومن بے تقصیر وچ اے اے بیت المقدس اے کشمیر وچ اے جو ڈالر دی خاطر سارے ویر وچ اے شہیدیں دے لاشے بے حرمت کراوے اوں ظالم دے کیتے میں شدت پسند آں جو اوں ظالم دے کیتے میں شدت پسند آں جو میڈی ہنجھ لہو اے تے اکھ میڈی تر اے میڈا نال ظالم دے نت رہنا شر اے اے سچ اے میݙی ڳالھ سمجھی نہ فر اے میں ہاں مجاہد میݙی راہ گزر اے میݙی راہ گزر تے جو کنڈے وچھاوے اوں ظالم دے کیتے میں شدت پسند آں جیڑھی ڳالھ سچ اے میں بالکل منیساں جیڑھا جی کریسے اونکوں جی کریساں جیکوئی اکھ ݙکھیسے میں وی اکھ ݙکھیساں جیڑھا نانگ بݨسے میں اونکوں مریساں جو جیڑھی ڳالھ سچ اے میں بالکل منیساں، جیڑھا جی کریسے اونکوں جی کریساں، جے کوئی اکھ ݙکھیسے میں وی اکھ ݙکھیساں، جیڑھا نانگ بݨسے میں اونکوں مریساں۔ لاوارث سمجھ تے جو طاہر ستاوے اوں ظالم دے کیتے میں شدت پسند آں، اوں ظالم دے کیتے میں شدت پسند آں۔ عنوان دے نال ڈوڑھن ݙو ترے ڈوڑھے جیڑھے انہاں میں پیش کریندا پیاں۔

جو ساکوں گول نہ جھمر دے پیڑ وچ ساکوں گول نہ جھمر دے پیڑ وچ ساکوں لبھ مظلوم دی آہ دے وچ سارے عیب نہ گن انسان حصے نسے شامل مگر گناہ دے وچ چوڈاں سو سال توں برتھی ہیں اساں نسل توں نسل سپاہ دے وچ پوی پیش کوئی طاہر سڈ ماریں کھڑے ہیں نمرود دی باہ دے وچ۔ ساݙی ڳول اچ آ اساں مل پوسوں اساں مرد میدان اچ آ ݙیکھیں ایں دور دیوس دے دکھ ایتوں ذرا نکل جہان اچ آ ݙیکھیں آ ݙیکھیں جرم جہان کیتے ساکوں طلب توان اچ آ ݙیکھیں سر طاہر سانگھ تے نہ نظرے تاں کہیں زندان اچ آ ݙیکھیں سر طاہر سانگھ تے نہ نظرے تاں کہیں زندان اچ آ ݙیکھیں جیکر تلوار باقی ہے تیݙی دستار باقی ہے جیکر تلوار باقی ہے تیݙی دستار باقی ہے مسلماں دی مسلمانی چھڑا انکار باقی ہے تعلق ختم تھئے ہوئے دا بچا اقرار باقی ہے تعلق ختم تھئے ہوئے دا بچا اقرار باقی ہے محل ڈھہہ ڳیا ہے غیرت دا محل ڈھہہ ڳیا ہے غیرت دا کھڑی دیوار باقی ہے سنڑو اے جانی سارو ہنڑ سنڑو اے جانی سارو ہنڑ سنڑو اے جانی سارو ہنڑ ہکو غدار باقی ہے ضمانت زندگی دی بس تہاڈا پیار باقی ہے ضمانت زندگی دی بس تہاڈا پیار باقی ہے ہے جیں تے ماݨ اڄ تاݨی ہے جیں تے ماݨ اڄ تاݨی میݙا ہک یار باقی ہے مسیہا شہر سارے دا تیݙا بیمار باقی ہے مسیحا سحر شہر سارے دا تیݙا بیمار باقی ہے اطاہر اطاہر ݙیکھ ہونٹیں تے اطاہر ݙیکھ ہونٹیں تے میݙے مسکار باقی ہے جے تئیں تلوار باقی ہے تیݙی دستار باقی ہے تیݙی دستار باقی ہے۔ ہن ساڄاں اے یار جگیراں ہوون پیاں ہن ساݙیاں اے یار جگیراں ہوون پیاں ساݙے پیریں وچ زنجیراں ہوون پیاں اندر دا انسان سلامت ہووے پیا تن تے بھانویں پاڑیاں لیراں ہوون پیاں اندر دا انسان سلامت ہووے پیا تن تے بھانویں پاڑیاں لیراں ہوون پیاں غیرت دا قیدو ہے قید قبیلے دا غیرت دا قیدو ہے قید قبیلے دا ٻیلے وچ بے خوف ان ہیراں ہوون پیاں جز میݙے چارے پاسوں رونق ہوسے پئی میݙے چارے پاسوں رونق ہوسے پئی دردیں دیاں چودھار وہیراں ہوون پیاں میݙے چارے پاسے رونق ہوسے پئی دردیں دیاں چودھار وہیراں ہوون پیاں میݙے ملک اچ جو بت پوجے ویندے پن، ہر ہک چوک تے ڈو تصویراں ہوون پیاں، اپنی یاری دی ایں طاہر سرحد تے خطرے دیاں کجھ لال لکیراں ہوون پیاں، ہن ساجاں اے یار جگیراں ہوون پیاں، ساڈے پیریں وچ زنجیراں ہوون پیاں۔ اساں کنڈو راݨیں لوگیں دے سر سکھ دی چھاں ہے پیار تیݙا تیݙا تیݙا ساتھ سہولت زندگی دی ساݙی زندگی تاں ہے پیار تیݙا ہر اوکھ اچ طاہر کم امدے ساݙا کشتہ تھاں ہے پیار تیݙا اساں اڄ دے بعد حیاتی دا رکھ چھوڑیا ناں ہے پیار تیݙا اساں اڄ دے بعد حیاتی دا رکھ چھوڑیا ناں ہے پیار تیݙا۔